Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Рәхмәте вә мәрхәмәте безләргә чиксез дәрәҗәдә киң булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган дини вә милли программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Әссәламәгаләйкүм, газиз имандашлар! Без сезне бүген Ихлас мәчетенең телевизион студиясендә сәламлибез. Хөрмәтле тамашачылар! 2018 нче ел. Башкортстан Җөмһүриятебездә гаилә елы дип игълан ителде. Гаилә ул милләтнең, дәүләтнең, яшәү рәвешебезнең җан тамыры. Һәр гаилә ул үзенең ныклыгын ир һәм хатын арасында булган мәхәббәт белән исбат итсә, балаларның тәүфик-истикамәттә булулары белән исбатласа, Гаиләнең яшәү рәвешендә иң мөһим урын алып торган урын ул, әлбәттә, туклану мәдәнияте. Ул, гаиләнең туклыгы, ләззәте. Әлбәттә, гаилә, безнең җәмгыятебезнең җан тамыры, нигез кашы. Бәхеткә, менә безнең мөселман гаиләләребез, дә шул кадәр матур мөселман гаиләләребез бар һәм аларда менә сез әйткәнчә милли ашлар пешереп, милли бәйрәмнәрдә катнашып, балаларын шундый алар милли милләтнең йөзек кашы итеп тәрбияләүче гаиләләр бар. Һәм менә шушы гаиләләр Исламовлар гаиләсе белән без инде күптән таныш. Зөһрә ханым Исламованың безнең телевизор караучылар бәлеш пешергәнен дә телевизион экраннардан күрсәткәннәре, милли ризык бәлеш. Һәм аннан соң инде безгә бик күп шалтыратулар, хатлар да килде. Зөһрә ханым безгә тагын да берәр милли тәмне әйбер, милли ризык пешереп күрсәтсен әле дигән. Һәм менә без бүген җыенабыз Зөһрә ханымнарга инде аның гөбәдия пешергәнен карап торырга һәм гөбәдия белән сыйланырга. Һәм мин ышанам, Ләйсән сеңлем, туклану мәдәнияте халкыбызның. Гөбәдия, төрле бәлешләр, Тагы да бик күп милли ризыкларыбыз, алар халкыбызның туклану мәдәниятының никадәр югары һәм никадәр камил булганын исбат итүче ризыклардыр. Бу чараны күреп, безгә яңадан сөйләрсез дип өмет итәбез. Юлыгыз ачык булсын, исән Йөреп килегез, Ләйсән сеңлем! Мин хәзер Зөһрә Исламоваларның гаиләсенә юнәлдем һәм телевизор караучыларын да үзем белән бергә алып барам.
7 июль Башкортстан Республикасында Халыкара ислам эшмәкәрлеге берләшмәсе 2 яшьтән 15 яшькәчә балалар арасында Галәм авазы Коръән Кәрим уку ярышын үткәрә. Әлеге чара Рымбур мәхкәмәи шәргиясе төзелүгә 230 ел һәм Зәйнулла Рәсүлинең 185 еллыгына багышлана. Бәйге Ихлас мәчетендә үтәчәк. 7 июльдә Коръән тантанасына бергәләшеп килегез, аркадашлар. Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте һәм Башкортстан мөселманнары Диния нәзарәте. Әссәламү галәйкүм, хөрмәтле телевизор караучылар! Бүген безнең гаиләгә кунаклар киләчәк. Без инде кунаклар килүенә халкыбызның иң затлы һәм татлы ризыкларының берсе гөбәдия пешерергә гадәтләнгәнбез. Гөбәдияне мәшәкатьле эштиләр, ә чынында исә барлык гаилә белән бергәләп эшләгәндә аның бер дә авырлыгы юк. Шуңа күрә инде без. гаиләбез белән, ирем Илгиз, кызым Кадрия, шулай ук кызым Фирүзә һәм улым Идрис белән бергәләп хәзер гөбәдия пешерәчәкбез. Гөбәдия, бәйрәмнәрдә әзерләнә торган катлы бәлеш. Пешкән гөбәдияне кискәч, тәме ягыннан да, төсе ягыннан да бер-берсенә туры килә торган ашамлыклар катлам-катлам булып, аерым ачык күренеп торырга тиеш. Күбәдиянең эченә кипкән корт, яисә инде ул кызыл эремчек диеп атала, бүрттергән дөге, кыздырган суган белән ит тарттырткычтан чыгарган ит, ваклап туралган йомырка, йомшарткан йөзем, күрәгә, төшен алып алынган кара җимеш яисә өрек салалар. Гөбәдияне әче камырдан да, төче камырдан да әзерлиләр. Майны күбрәк итеп салалар. Итле гөбәдияне кайнар килеш икенче аш итеп бирәләр. Аны икеләтә юкарак итеп, эченә җиләк-җимеш салып та ясыйлар һәм чәй янына бирәләр. Менә без хәзер әнә шул юкарак итеп ясалган гөбәдияне чәй янына бирелә торганын пешерәбез. Моның өчен безгә иң башта дөгене бүрттерергә кирәк. Кадрия кызым, син хәзер дөгене бүрттереп керерсең. Ә Фирүзә кызыма күрәгәне, Кара җимешне һәм йөземне чистартып, тазартып, яхшылап су белән юып, пешекләп алып керерсең, ә Идрис улым инде минем йомыркаларны турайттырыр. Ә мин дә хәзер кунаклар килүенә самавырны кайнатып алып керәм.
Мин инде эшне гадәттәгечә камыр басудан башлаячакмын, ә Идрис улым әлегә йомыркаларны турайтырыр. Нигә, вак иттереп тураргамы? Әйе, вак итеп турарга, әйдә мин сиңарга беренчесен күрсәтәм. Менә шулай урталай кисәргә. Аннан соң тагын урталай кисергә. Менә шулай итеп, үзең белгәнчә шушай вак итеп кенә турарга. Мә.
Рәхмәт.
Камыр өчен аның башын алдан әзерләйбез. Моның өчен инде ярты стакан җылымса сөткә. Бер чәй калага чүпрә. Хәзер инде коры чүпрәне кулланабыз. Бер өч аш кашыгы шикәр комы. Аны яхшылап болгатырга һәм 15 минутка алып куярга кирәк. Ул Үзе әкренләп кенә кабарып чыгачак. Шулай ук камыр өчен 100 грамм ак май кулланыла. Йомшартылган ак майга он салып, аны яхшы итеп уаларга кирәк. Он белән майны уалаганнан соң кабарган чүпрәне салып, шулай ук шәһәр коймагы өстәп, камырны басып бетерәчәкбез. Менә шушындый масса килеп чыга. Бу массага инде безнең кабартылган чүпрәне салабыз. Чүпрәне салганнан соң тагы да яхшылап болгатырга кирәк. Бу масса янына 100 грамм чамасы шәхәр коймагы өстәп җибәрәбез. Шулай ук бер чеметем тоз. Хәм тугланган бер йомырканы салабыз. Тағы да яхшылап булгатабыз. Он өстәп камырыбызны басып бетерергә тиешбез. Камырны артык каты итеп басырга ярамый, чөнки ул пешкәч каты килеп чыга. Килеп чыгамы улым? Ая. Яра. Балалар белән бергәләп шулай йорт эшләрендә эшләсәң, шулай ук аларның шөгыльләнгән шөгыльләре белән дә кызыксынсаң, ул инде гаиләне тагы да татурак иттерә. Һәм бала бәләкәйдән үк эшкә дә өйрәнеп үсә. Шуңа күрә инде безнең гаиләдә без гадәтләнгәнбез, э, бар эшне дә бергәләп эшләргә тырышабыз. Шулай ук кичке матур җылы көннәрдә бергәләп тышка йөрергә дә чыгабыз. Чоңгыларда бергә шуабыз. Ә җәй көне инде велосипедларда бергәләп йөрибез, йә булмаса паркка җәяү йөрергә чыгабыз. Менә безнең камыр хәзер әзер була. Мин камыр белән булышкан арада дүгедә бүрткән булырга тиеш. Дүгене бүрттерер өчен аны башта яхшылап берничә кат салкын суда юарга кирәк. Аннан соң инде пешеп чыкканнан соң дүгене Тагы да җылымса су белән берничә кат чайкап алырга кирәк. Аннан соң суы саркысын өчен иләккә салып куябыз. Шулай иткәндә дөге таралып, матур булып чыга. Менә безнең камырыбыз әзер. Ул чак кына Ял итеп торган арада, аннан соң эшлекне эшләбез. Мин Камыр белән булышкан арада, минем кызлар дөгене бүрттереп, җиләк-җимешләрне җуып, аларны парландырып алдылар. Әйдә, улым, инде хәзер чын чак кына читкәрәк күчәек, апаңнарга да урын әзерләек басырга. Гөбәдияне ясап бетерер өчен, хәзер Кадрия кызым минем камырны җыячак, ә мин инде эчлек белән шөгыльләнермен, ә Фирүзә кызым вак балчык ясар. Бүгене эченә йомшарган, эретелгән ак майны салып, Яхшылап болгатырга кирәк. Шулай ук тәменчә генә тоз салабыз. Яхшылап дөгене шулай май белән бергә болгатырга кирәк. Аннан соң изүм белән курагаларны, кара җимәшләрне салабыз. Э, Кураганы мин Гадәттә баграк иттереп турабрак салам. Әйе, менә яртыда яртысын бит. Әйе.
Әзрәген алып капкачына алып куй. Фирүзә кызым, син бакмалчыкмы ничек ясаганын Сөйләп күрсәтәсеңме? Әйе.
Бак балчык ясар өчен сезгә кирәк булачак 50 грамм йомшак ак май һәм 100 грамм он һәм 3 аш кашыгы шикәр комы. Аннан соң сез бу ингредиентларны кушып, шәп иттереп уарга тиешсез. Хәзер он салсаң да була. Хәзер менә моны онны. 100 грамм он ул Где ярты стакан он чамасы була. Җитмәсә тагын өстәрсең. Булды. Хәзер мин Идрис улыма йомырканы турарга ярдәмләшермен.
Әйе, дөрес эшләйме? Синнән дә шәп эшләгән кеше юк инде ул, улым. Хәзер мин сиңарга ярдәмләшәм. Кызым, син курагаларны үзең турарсыңмы? Әйе. Мин хәтта йомыркаларны Идрискә тура бетерешермен. Кадрия кызым камырны юкарак итеп җәергә тырыш. Юка итеп җәелгән камыр бәлештә ул тәмле була һәм матур да була.

Менә шушылай барыбыз бергәләп эшләгәндә күңелле дә, э, рәхәт тә. Хәзер иләккә он салам, э, әзрәк онлап җибәр. Оннан соң камыр ябешми. Менә шулай вак кына иттереп тура. Так. Безнең тагын бер генә йомырка калды. Йомырканы вак кына итеп турасаң, матур була. Шулай ук йөземне дә э, мин кичә махсус рәвештә шушындый төстәгесен кызылрак э, э, нине алдым йөземне кара җимеш булса ул инде аерылып торыр дип уйладым әгәр дә эчлек эченә кара җимеш тә салсагыз ул вакытта бәлешегез чак кына ачкылтым тәмле булып тәмле булып чыгачак Хәзер инде менә без йомыркаларны Идрис улым белән турап бетердек. Әйдә, Идрис, монысына да салайык, ярама, монда сыйы бетмәде. Менә монысын да сал. Әйдә. Булды, эшеңне бишлегә башкарып чыктың. Афарин гына диясе калды үзеңә. Фирүзә ана шулай вак кына турай. Хәзер инде мин Фирүзәгә Йөз э, күрәгәне шулай вак кына итеп турап бетеришек. Нигә йөрәме мин урамга уйнарга китәм? Бар, улым, чык, урамга чыгып уйнап кер.
Әнием, бир әле миңа табаны.
Табаны сиңа улдан майларга кирәк. Үсемлек мае белән. Үсемлек мае салып, Майларга. Табанын шулай яхшылап майларга кирәк. Олай иткәндә камыр табага ябышмый.
Үчләп торырмы? Тагын Кара җимешне әзрәк сал. Хәзер камырның эченә эчлекне салабыз. Иң беренче катлам итеп дөгене салырга кирәк. Дөгене беренче катлам итеп салсаң, камырның төбе юешләнмәй. Юка гына иттереп, беренче катын дөгене салабыз. Менә шулай юка гына итеп салганнан соң, хәзер инде мә кызым, сал Кызыл ремшекне. Кызыл ремшекне инде мин э, кибеттән сатып алам. Әгәр дә сез авыл җирлегендә яшәсәгез, ул вакытта инде кызыл ремшегезне үзегез белгән ысул белән хәзерли алачаксыз. Менә шулай тигез генә итеп салырга кирәк. Салып беттер барсын да. Аның өстенә аннан соң йомырканы салабыз. Йомырканы чак кына тузлап алырга кирәк. Безнең икенче катлам гөбәдиянең булды кызыл эремчек. Аның өстенә хәзер пешкән йомырканы салабыз. Йомырканы чак кына тозладык. Тәменчә. Менә шулай тигезләп чакканнан соң, хәзер инде дөгене салабыз. Ә дөгене салганнан соң, аның өстенә инде йөзем белән кураганы һәм кара җимешне салачакбыз. Шулай тигезләбрәк чага. Аннан соң
Ул вакытта мин капкачын эшли торыйм. Әйтәсең, хәзер мин чак кына күчәм. Син капкачын җәя тор. Хәзер җимешләрне хәзер салырсың. Бу дөгене алып куеп торыйк чак кына. Тигез ләп кенә салырга кирәк. Хәзер э, йөземне дә салабыз. Э, Белүегезчә, йөзем, курага, кара җимеш ул организм өчен бик файдалы. Йөзем бит инде безнең кан тамырларына, йөрәк эшчәнлегенә бик уңай тәэсир итә. Ә курага ул безнең э, бавырга яхшы тәэсир итә. Менә шулай матур иттереп салып чыккач, Камырны бөреп чыгабыз. Аннан соң инде копкачы белән аны ябештирәбез. Хәзер инде безнең бәлешнең капкачын каплап, бергә носын ябештырып чыгарга кирәк. Бергә ябештергәннән соң, аннан соң матур итеп бөрәбез.

Әгәр дә вак балчыгыгыз артып калса, аның бер дә зыяны юк. Шул вак балчыкны суыткычыгызның астына сал, туңдырган өлешенә салып куйсагыз, икенче вакытта тагы шулай гөбәдия пешергәндә әзер балчыкны алып сибәргә генә кала. Булды. Хәзер менә вак балчыкны шөп алабыз да әкрен генә матур гына итеп сибеп чыгабыз. Хәзер инде гөбәдиябезне 180-200 градуска тиклем җылытылган духовкага 50 минутка пешерергә куябыз.
Әссәләмәгаләйкүм! Исләмовлар гаиләсе биредә яшиме? Әйе шул, Әссәламәгаләйкем, Ләйсән апа, әйдә. Бигрәк тәмле исләр дә чыккан, милли ашларда пешергәнсез ахрысы. Нәкъ шулай, әйдәгез түрдән үтегез, рәхим итегез. Безнең шәһәребездә сезне иң матур, иң күркәм милли гаилә дилдәр, менә шуңа сезгә кунакка киләсе иттем әле, сезнең белән якыннанрак танышасым килде. Әйдәгез, рәхим итеп узыгыз. Әйдәгез.
Йорт-җирләрегез дә бик күркәм икән. Менә Аллага шөкер, гөбәдиябез дә өлгерде, пешеп чыкты. Эй, сөбханалла, аның инде урамнарга чыккан иде исе. Самавыр да кайнады. Ә, кара әле күмер самавырлары куйганнар. Менә чын татар гаиләсе шулай була шул инде. Күмер самавырлары. Каян алдыгыз бу самавырны?

Без инде Исламовларның тату гаиләсендә, матур табын тирәсендә очрашабыз һәм менә сезне дә, әйдәгез әле, бергәләп Исламовларның гаиләсенең һәрбер әгъзасы белән якыннанрак танышыйк. Гаилә башлыгы Илгиз әфәнде, без инде сезне Себер киңлекләрендә эшләүче нефтьче дип беләбез. Әйдәгез әле, үзегез турында әз генә сөйләп үтегез, сез кайсы авылда, кайсы якларда тудыгыз һәм бүгенге көндә кайда эшләп йөрисез? Мин үзем Илеш районыннан, Иләкшәдә авылында туып үстем. Ун ел укыгач, нефтяной техникумда укып, укып бетеп, аннан соң нефтеперерабатывающий заводта ун ел эшләдем. Шуннан соң Себергә чыгып китергә вакыт килеп чыкты барырга. Значит, Себердә ике ел вахта метод белән эшләгәч, аннан соң должность биргәч, семья белән бергә китерергә туры килде. Семьяда поселок Приозерный дигән Надым районында поселокта унбер ел, унике ел эшләдек тә э, торгач, аннан соң мин э, семьяны обратно Уфага алып кайттык. Алып кайттык, значит, э, мин үзем вахта белән, вахтовый метод белән эшләп йөрим. Бу самовар безнең белән бергә Уфадан барып, Себердә Өч мең километр йөреп, яңадан алып кайтып, үзебезнең туган якларга кайттым, Самавырда безнең белән бергә. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез инде Зөһрә ханым Исламова белән танышсыз. Менә гаиләнең хуҗабикәсе ул. Карагыз әле, нинди матур кызлар үстергәннәр, нинди матур егетләре бар. Зөһрә ханым, сезгә бүген инде безнең сорауларыбыз да күбрәк булыр, чөнки менә сезнеке кебек шушы кадәр Себер киңлекләрендә яшәп тә, үзебезнең туган телне онытмаган, шушындый үзебезнең туган гореф-гадәтләрне онытмаган, традицияләрне үстергән гаиләләр бик сирәк, бик сирәк, аеруча шәһәр җирендә инде аларны бер дә табып булмый. Шуңа күрә менә сезгә шундый сорау, менә сез ничек Шушы кадәр бөтен балаларыгызга да татар телен өйрәтә алдыгыз. Алар бит барысы да, минем белүемчә, урыс мәктәпләрендә укыйлар. Себердә дә алар урыс мәктәпләрендә укыганнар, рус бакчаларына йөргәннәр. Ә шулай да менә сезнең гаиләдә татар теле сакланып калган. Менә шуның сере белән бүлешегез әле. Сер инде, мин әйтер идем, бик гади, бар нәрсә дә үзебездән тора. Гаиләдән тора. Әгәр дә гаиләдә әти белән әни татар телендә Татар телендә генә түгел, үзенең туган телендә аралаша, сөйләшә икән, әлбәттә инде, балалар шул телне ишетеп үскәч, алар үзләре дә татар телендә, туган телләрендә сөйләшә ала. Мин инде моны 100% дәлилләй алам, чөнки өч, өч балалабыз да, сез үзегез искә алдыгыз, рус балалар бакчаларында йөртте, йөрттек, шулай ук рус мәктәпләрендә укыдылар. Себердә укыганда инде татар-башкорт теле бөтенләй керми иде, бары тик рус телендә генә укыдылар, аралаштылар. Шулай булуга карамастан, безнең өйдә шундый традиция иде. Урамга чыксак, общественный җәмгыять урыннарында рус телендә аралашабыз, ә өйгә кайтып кергәч, бары тик татар телендә, үз телебездә аралаштык. Шуның аркасында без инде менә, Аллага шөкер, барыбыз да Үзара татар телендә сөйләшәбез, аралашабыз, җырлар тыңлайбыз, әкиятләр тыңлайбыз. Себергә киткәч, әлбәттә, бик нык сагындыртты баштагы елларны. Иң башта сагыну үз телеңнән башланды. Менә шул телне сагыну аркасында, балалар да шул телне ишетсен дип, мин инде аудио видеокассеталар алып китәр булдым. Отпускага кайткач, ял вакытына кайткач, гел магазиннан магазинга татар телендә, хәтта башкорт теле дә ул чакта аерылмый бит инде татар теленнән. Шуңарга күрә видеоязмалар, аудиоязмалар алып китте, алып киттем, җырлар тыңладык. Хәтеремдә барган елларны, күчкән елларны Кадрия кызым радио белән боргалап утыра. боргалап утырды да мине кычкырып җибәрде. Әнием, монда татарча сөйләшәләр, ди. Ул ниндидер дини бәйрәм көне иде. Шул дини бәйрәм көнендә Тәлгать Таҗетдин туры эфир алып бара икән. И караем, Кадрияның күзләреннән яшь килеп чыккан. Но без анда күчкәндә Кадрия кызыма биш кенә яши. Шуңа күрә шул вакытта мин ныгытып аңладым, что ул балада туган телен, үзенең туган телен сагынган икәнен. Ә соңыннан инде әкренләп э, өйрәнә төшкәч, безнең гаилә дустыбыз Вәрис Акбашев, э, ул ирем белән бергә эшләйләр. Ул күренекле язучы, шагыйрь Вәрис Акбашев бит инде шулай бит. Әйе, балалар өчен дә ул бик күп шигырьләр яза, китаплары чыкты бит инде. Аның белән аралашып утырганда, үзебезнең кайгы-хәсрәт бит инде безнең, сагынабыз, телне сагынабыз, дибез. Ул миңа әйтте, Зөһрә, синең кулыңнан килә, әйдә, татар, башкорт халкын җый да, берәр кичә оештыр, диде. Мияргә шул этәргеч җитә калды. Ул вакытта инде бераз танышларым да бар иде. Нигә, клуб директорына бардым да, әгәр дә без шундый чара үткәрсәк, сез безгә ярдәм итәрсез микән, каршы килмәссез микән, дидек. Алар юк диделәр, бер генә дә каршы килүче булмады. Шулай иттереп, сценарийлар язылды, концерт номерлары әзерләдек тә, беренче очрашуга ун-унбишләп халык җыелды. Аннан соң инде шул беренче очрашудан соң, әйдә тагын җыелыйк, безгә бу бик тансык, без үзебезнең телне гел сагынып яшәдек, әле дә сез монда килгәнсез, дип, менә шулай аларның, татар-башкорт халкының Теләге белән һәм аларның ярдәме белән без Сафлык татар-башкорт клубы оештырдык анда. Аллага шөкер, без аннан күченеп киткәнче ун ел буена татар-башкорт клубын җитәкләдем. Бик күп чаралар үткәрдек, каз өмәсенә чаклы үткәрдек. Каз өмәсендә инде үзегез беләсез, каз да суярга кирәк бит инде. Казын да таптык, аны суеп, йолкып, менә шулай бөтен Эш артын китереп, ул чараны үткәрдек, Тукай көнен үткәрә идек. Аулак өй чараларын үткәрдек. Менә шулай бик күп, бик күп халкыбызның гореф-гадәтләрен онытмас өчен һәм, әлбәттә инде, үз телебездә, ана телебездә аралашыр өчен без шундый чаралар үткәрдек. Ә чараларның азагында үзебез пешереп алып килгән милли ризыкларыбыз белән табын корып, матур итеп чәй эчеп, ә менә шушы самавыр, шушы самавырда инде Шушы самавыр белән чәй кайнатып, менә шулай матур итеп без анда бик яшәдек. Менә бик матур ике кыз да үстергәнсез икән. Әйдәгез әле, сүзне хәзер Кадриягә бирик. Кадрия, ахрысы, сәнгать училищесында белем ала? Мин Уфа сәнгать училищесында укыйм, вокаль бүлегендә. Әлбәттә, мин татарча җырларны бик яратам. Һәм минем иң яраткан җырлар ул татар халык җырлары.

Афәрин, бик матур, бик матур булды. Әдрия, синең башыңда да бик матур калфак. Кем чикте аны? Ул калфакны минем әнием чикте. Әйе, хөрмәтле телевизор караучылар, менә Зөһрә Исламованы без оста калфаклар чигүче итеп тә беләбез. Кайда гына, нинди генә милли күргәзмәләр булмасын, Зөһрә ханымның калфакларын, мин дә менә аның шундый матур әле калфагын алып кидем. Кечкенә кызда да, Фирүзәдә дә менә үзегез чиккән калфаклар шулай бит? Тагын да, Зөһрә ханым, сезгә шундый сорау бирәсе килә, бу калфаклар чигү эшенә ничек һәм кайчан сез тотындыгыз? Һәм сез, гомумән, нинди һөнәр кешесе? Минем инде төп һөнәрем, тегүче. Шуңа күрә Уфага кайткач инде бигрәк тә менә шушы калфакларга ихтыяҗ күп икәнлеге сизелеп калды. Без Себердә үткәргән чараларда да колфаклар киедек. Унда инде бар кеше дә колфак киеп йөри алмый бит инде. Ә монда үзебезнең э, туган Башкортстаныбызда инде колфак э, шиккән колфакларны киючеләрне күргәч, мияргә башта үземнекен күреп сорадылар, бигрәк матур колфагы, мия дә чигеп бир әле диделәр. Шуннан соң әкренләп әкренләп менә шулай инде э, күргәзмәләргә дә йөрерлек колфаклар шигеп Шулай ук мин бик күп кул эшләре белән дә шөгыльләнәм. Гомумән, калфаклар чигү ул минем иң яраткан шөгылемләрнең берсенә әйләнде, чөнки аңарда бөтен иҗади булмышларыңны биреп, күз нурларыңны түгеп утырган шул бәләкәй генә калфак матур килеп чыккач, минем үземнең күңелемә дә шул чаклы рәхәт һәм инде бүтәннәргә дә шул матурлыкны бүләк итә алуыма мин бик тә бәхетле. Шушындый матур калфакларның берсен кигән кече кызыгыз Фирүзәгә дә сораулар бирәсе килә әле. Уни, Фирүзәнең нинди шөгыльләре, нинди яраткан һөнәрләре бар? Мин бик яратам рәсемнәрне тешләргә. Минем рәсемләр Өмет газет, гәзиттә чыкканрыгы бар. Мин үзем ат елында тулганмын, шуңарга мин бик яратам атларны төшерергә. Менә бер рәсемнем минем Бу рәсемне мин төшердем, кайчан Мияргә булганы 14 яшь. Мин бу рәсемне бик яратам. Ул миңа нык ошай. Рәхмәт, Фирүзә, син дә апаңа ошап, әти-әниеңә ошап, бик тә сәләтле кызсың икән, рәхмәт сиңа! Рәхмәт.
Ә хәзер инде сүзне Иславовлар гаиләсенең төпчеге Идрис әфәндегә бирик. Ни, ул кайда укый икән, нинди яраткан һөнәрләре бар икән аның? Мин икенче класста укыйм. Мин нык яратам футбол уйнарга и мин гитарада уйнарга яратам. Мин сине әле татарча матур итеп шигырьләр сөйли дип тә ишеттем бит, Идрис. Әйе.

Менә шулай җырлашып, гөрләшеп, милли табын артында яши безнең Исламовлар гаиләсе. Бу гаиләгә күз тимәсен, без аңа алдагы көндә дә шушы гаиләгә иминлек, тазалык, саулык телибез. Табыннарыгыз һәрчак шулай сыйлы булсын, балаларыгыз сезне сөендереп кенә торсын, пар канатлы булып, Озын озак йөз яшәгез! Җиденче июль, Башкортстан Республикасында Халыкара Ислам эшмәкәрлеге берләшмәсе ике яшьтән унбиш яшькәчә балалар арасында Галәм авазы Коръән Кәрим уку ярышын үткәрә. Әлеге чара Ырымбур мәхкәмәи шәргыясе төзелүгә 230 ел һәм Зәйнулла Рәсүлинең 185 еллыгына багышлана. Бәйге Ихлас мәчетендә үтәчәк. Җиденче июльдә Коръән тантанасына бергәләшеп килегез! Аркадашлар, Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте һәм Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте.
Безнең халкыбыз үзенең авызының тәмен ләззәтен белгән халык. Гыбадия ул җаннарыбызга рәхәт, тәннәребезгә сихәт булып, һәр гаиләдә җитешеп, пешеп торсын. Исландлар гаиләсендә без гөбәдиянең тәмлелегенә генә исебез китмәде, без ул гаиләнең ямьлелегенә, андагы татулыкка, дуслыкка һәм талантка да сокландык. Тагы да бу гаиләгә муллыкта, бәхет, бәрәкәттә яшәүләр насыйп әйләсен һәм бу гаиләгә җәүһәрле мәхәббәт телибез. Җәмгыятебездә мондый гаиләләр күбрәк булсын иде. Ә хәзер, телевизор караучылар, безнең программабыз ахырына якынлашты. Иң изге теләкләрдә без сезнең белән хушлашабыз. Исән, имин булыгыз, туганнар!